Apparti li essaċ ma nafux għalfej ma jużawx il-kondom inti għandek speċa dil-esperienza aneddotali. Le miex aneddotali għalix għalix hemm studji, mhumiex studji, hemm pereżempju hemm studji li saru minn ah. min pereżempju xjafu fuq is-sess. per eżempju, so. iż-żgħażagħ, jew x'inhuma l-attitudnijiet tagħhom lejn is-sess, u mm. jew jekk irċevewx edukazzjoni sesswali adegwata. Mm. Dawk nafuhom dawk l-affarijiet. U eh, le, le, le. Ġifiri, ħafna minnhom le din iktar iktar surveys eh, għaw riċerka eh, lokali qed ngħidu, ġifieri mhux qed nikkompara. Eh, imma ħafna minnhom le mhumiex kuntenti bil-edukazzjoni sesswali li rċevew, ħafna minnhom ma jkunux jafu ħafna affarijiet fuq pereżempju anka mart u pereżempju għandhom ċertu miti ġo moħħom ta' kif taħdem pereżempju li jaħsbu Li jil nista' ngħidaw li ma għax niddejja xorta folja. Tiktibha fuq karta ngħidejn. Seba darbit. Bl-Inglis all right isu li għaw, the withdrawal method, speċi. Eh. Li dak huwa effettiv, mm. mentri eh, huwa ħafna inqas effettiv minn kontraċettivi l-oħra. Imma ħafna jaħsbu, per eżempju, kelli waħda mar partikolari għalt li jiena bil-for għaw u i ma kienx tuża kontraċettiv, għax inkont nitkellem magħhom. Kon ngħidhom hemm inti jekk ma rridx toħroġ tqila, għax kien hemm irrid joħroġ pregnant, kien mm. hemm numru mhux ħażin. Imma kien hemm kan hemm inti jekk ma tix toħroġ tqila għalfejn mużajt kontraċettivi. Kienet tgħidli għaj ma jien għamilt sentej ma wieħed u ħadd ma ħriġ tqila għax kien joqgħod attent. Da xritu għax ma għadx attent speċi. Ġifieri kien kienet Isa tefet ir-responsabbilta fuqu li hu ħariġa tqila u apposta Ġifiri seta vera, ma jiena naħseb jista' jkun li ma kienx vera, għax da i ġo moħħa kien għax jaf x'inhu jagħmel u raġel ikun jaf x'inhu jagħmel. Allura kien hemm din il-misconception li jekk ma tużax kontraċettivi u in time ma jaġakulax ġo fiha, mhux ħa toħroġ tqila meta nafu li dak il-metodu speċjalment fiż-żgħar huwa mhuwiex daqshekk reliable. Ġifiri kien hemm daw il-misconceptions. U l-konsegwenza li ma nużawx eh, mhux li aħna ma nużawx li tfal ma jużawx daqshekk kondoms x'inhi li għandna aktar pregnancies, ekkat li għadin Għandna aktar pregnancies skont il- eh, eh, tabiba tal-ġiju clinics diet ukoll il-mart.

Mela, ehm, u xandu jisir, għax ovvijament evidentament problema. Eh, eh, Mbagħad ovvijament ġara, ġara fit-2013. U ħanajdlek jien ġara, issa di mhux jinħriġ bija, għax jien kont insaqsija. Fit-2013 meta kien hemm id-drop. Meta kien hemm id-drop.
U baqet nizla drop. Mm. Jiena, kullħat beda jisaqsi xġara, għalix ovvjament l-affarijiet ma nbidlux eh, bħal edukazzjoni. 2013 ma nbidlux l-affarijiet?
Ma nbidel xej daqsek malajr li tgħid il-laħwa kien law drop. Mm. L-unika jiena meta meta tkellimt u kienet għalli ta' fuq il-gazzetta, mhm. ġifiri tabiba tal-ġiju, għax kien hemm minn beda jgħid għax tant qed ikollhom STDs li mhux qed jinqabdu tqal. Ġifir qed inqasilhom minn tant qed jieħdu mart, mhm. imorru ma' xulxin u jieħdu mart li mhux qed jinqabdu tqal. U jien kont kellim tit-tabiba tal-Ġiju Clinic ehm, u hi qalt li le, qalt li qalt li meta kollok STDs trid tkun vera fi stadju avvanzat biex taffetwa lek il-fertilità b'dak il-mod, għalet ma naħsibx li ta' dik l-età ikun għadda biżejjed żmien, qed tilha mela x'taħseb li qed jiġri u għalet fuq il-gazzetta lek qed ngħidha. Eh, għalet Ħeq mhux qed jordnaw il-pirmli mill-internet. Dik kienet l-ewwel darba li smajt bihom. Da, eh, fi 2013 l-ewwel darba li smajt li kienet. Eh, eh. Li jiena minn umbat bdejt nisma mit tfajliet li kienu mothers li jibdew jgħidu li jafu tfal l-iskola tagħhom li ħarġu tqal U ordnaw daw il-pinnoli mill-internet. Biex jitterminaw it-tqala.
Biex jitterminaw it-tqala.
U anka kienu anka jieħdu il-morning after pill li kienet għada klandestina dak iż-żmien ukoll. Ġifieri ma kienaw tobba li tuwa b'mod klandestin jew jisibu l-xi ħadd minn barra u jibatilhom bil-posta, ġifieri kien hemm ukoll dana. Eħe, ġifieri imma. Ġifieri l-STDs tkomplew jolew u tqala Tqala issa issa reġeb dittola, issa reġeb dittola dal-aħħar tliet snin, però naħseb li
Infatturi naħseb ta' barra ta' migrants. Ta' migrants u jkun naħseb hija. Ukoll. Sewa. X'nistgħu nagħmlu biex tipo daw jibdew iva. jitfawlu kondom jew? Le, jiena ara, l-ewwel net meta nitkellmu fuq tqala fl-adolescenza ma nistgħux nirriduċuha biss għas-saħħa sesswali u riproduttiva. Ġifiri, issa qed nitkellem mhux kontra, ma ġifiri għax jiena għaddi klerja tiegħi. Imma huwa fenomenu fenomenu kumpless għaliex għandek ħafna ħafna l-impatt ekonomiku u soċjali. Jiġifieri jiena il-maġġoranza ta' daw mhux il-maġġoranza, numru minn dawn it-tfajliet jiena naħseb ara kienu forsi nofs bin-nofs li riedu jkollhom baby. Jiġifieri da tista' mhux tgħallimhom fuq il-kondoms u fuq il-pill jekk int trid li jkollok baby u kien hemm min ippjana. Jiġifieri. U x-xetajiet? Kellem anke ta' 14 li riedu jkollhom baby. Minn fejn jiġihom da l-ħsieb?
Ovvjament inti għandek għandek kemm esperjenzi fit-tfulija li jkunu diffiċli li kollok forsi nuqqas ta' mħabba li jumbat it-tikil li kollok li s-sirom jarawa bħala xaħġa li ħassalvom. Xi ħaġa li għandi xi ħadd tiegħi li jiena qed intih l-imħabba. Umbat għandek element. Long term kif imorru mbagħad dawk il-ġrajiet? Inti long term ma tistax tkejja għax inti trid tara. Tkejja like with like. Ġifieri inti jekk qed tkejjel mhux ħankejjel long term Eh, ġifiri riċerka internazzjonali, għax mm. ovvjament irridu nħarsu li riċerka internazzjonali turi li li inti meta kien hemm daw il-ħafna studji li kienu jgħidu li teenage mothers imorru ħażin ikunu foqra, eċetera, eċetera, kienu jgħat jikkomparaw tfajlit middle class ma tfajlit minn minn eh, jew anka
minn background li huwa żvantaġġat ħafna. Meta int le ma toġobnix dik. Ejja ngħidu socially disadvantaged background. Ġifieri eh, background żvantaġġat. Għalfejn ma toġbokx underclass. U għax għandha konnotazzjonijiet neoliberali ħafna u ġifieri eh, li hemm xi kultura ta' nies li huma.
Soċjalisti smajt jgħidu għali. Eh, eħe. Il-brand ta' soċjaliżmu ta' dal-aħħar naqa' varjat. Eh, ma nafx, ma jena li personali ġifiri. Turdak. Id-dejani. Għax jisom taħt xaħġa under, under class. Ġerarkija, u naħseb nasib immaġinaw ġerarkija. Imma ma toġobni. High class. Mm.
Għax bottom class ma tin ma tbiħħiex Insomma, imma ġifiri mbagħad għandek ukoll mhux ġast il-dan, imma jekk inti b'mod soċjoekonomiku mhux qed daw qed iħarsu l quddiem fil-futur. Dak jgħidu la an alternative għandek żewġ tipi, għandek accelerated life course. Mela inti ta' 12, pereżempju, jiena naf għax jiena kont noqgħod Bormla ġo housing estate u kelli ovvjament ġirien li huma ta' dat tip, li tifla ta' 12 mhm. tkun diġà rabbiċ erba' titfal. Il-ħuta. Il-ħuta, aha.
Iġifiri di, għalija li kolla baby, eh, hija xi ħaġa li hija dak li diġa kibret ta' tnax, diġa mara, diġa tagħmel ix-xirja, diġa tuħuħsib id-dar, tuħuħsib it-tfal. Allura dak li jgħidu l-accelerated life course. Hmm. Allura jidħlu ħafna drabi f'relazzjoni kmieni u jagħmlu kollox kmieni. E ġifiri din hija e, jimmaturaw ukoll anka psikoloġikament kmieni. Ma kif imorru mbagħad eventwalment da e, relazzjonijiet imorru tajjeb U le bħala relazzjonijiet Mhux relazzjonijiet l-individwi. Ara, ara, ir-riċerka turi li meta tkejjel like with like, ġifri jekk qed tkejjel tfajli tal-istess background, mhm. waħda kella baby u l-oħra le, mhm. mhux daqshekk ħażin. U xi ġifieri ma marrux ħażin. Ġifieri jekk qed inkejlu jiena il-faqar. Jekk jibqgħu fl-istess livell. Ġifieri fil-verità ma tantx tagħmel differenza kellek u ma kellekx baby xorta fqira ħa tibqa' mhm. dik. Eh, saħħa mentali pereżempju, ġifieri jekk però xorta hemm tikka żgħira żvantaġġ, eh, imma fil-verità kellek ta' 14 jew kellek 20 mhm. mhux daqshekk. Anzi mbagħad kellek dak li ngħidulu diskors alternattiv li ħafna kienu jgħidulek aħjar ikollok baby meta tkun żgħira ħalli mbagħad tkun tista' tgawdi meta tikber. Eh, tgawdi mhux.
Eh, u ħalli tgawdih ukoll eh. il-baby jikber miegħek u jkollok is-saħħa li għax biex ikollok baby ta' xi terti tkun diġà xieħa. Ġifieri qed nitkellem kif jitkellmu huma. Eh, imma kellhom di, u anka taf kemm tkun iktar close, għax m'hemmx dik il-generation mm, gap. Mm, mm, Ġifieri huma kienu jikkrejaw dan id-diskors alternattiv li juru li fl-aħħar mill-aħħar u aħjar li jkollok it-tfal meta tkun żejra. U kien hemm min waħda għalt li għalt li ommi pereżempju li omma nafa jiena x'kienet teenage mother miegħi eh, u dit tifla infatti Immaġina, jien kont teenage mother momma. Mbagħad mort nagħmel l-istudju nsib it-tifla tagħha hemm. U kienu jgħidu li ta' kienu jgħidu li meta t-tifla tiegħi kellha boyfriend, kienu qalu li sadaq taraw li t-tifla tiegħek u kont ngħidilhom. Kont inkwieta?
Ifimni, rajt, rajt, dik kienet waħda mill-iktar affarijiet naħseb li kienet importanti fħajti li nkun open ma' tifla tiegħi to make sure li jekk kolla relazzjoni sesswali tkun qed tuża l-kontraċettivi. Ġifiri. U sissa, rajt, kollu sew. Sissa nda 23 sena. Eh, sa ta'
Sewa, u ġifiri kellek dal-grupp mhm. kemm hu popolari dal-ħsieb li qed tgħid li jkun hawn daw it-tfal essaċ li għadu smajna Ara, il-letteratura, il-letteratura saħna nimxu ħafna fuq il-letteratura anglo-saxon, ġifiri ħafna mill-istudji sfortunatament ġejjin jew mill-Ingilterra jew mill-Amerika, allura kemm tista' tikkompara, però jien għamilux kombinazzjoni ktib tartiqa u chapter ġo ktib fil-ktib tal-mara tiegħek kombinazzjoni li li iħares lej għadu ma ġiex publikat ma nista' nitkellem fuq u naħseb eh, li ħares lej dawn it-tip ta' studji eh, f'Southern Europe So, Portugal, Spanja, Italja, Malta, Ċipru, Greċja. Ħaris mhm. biex nara daqsxejn iktar anka il-ktib huwa fuq hekk, allura rrid nifoka fuq hekk. Imma fuq xi xnu ktib? Fuq il-faxxa tal-Ewropa tas-South. Allura social policy social welfare fuq is-south, ma nafx eżatt jismu nsejt. Imma iċ-chapter tiegħu, iċ-chapter tiegħi huwa fuq teenage pregnancy and reproduction The Politics of Reproduction, infatti semmejta u ċepter. Fuq il-daw il-pajizi, uħe, hemm tendenzi simili. Ija iktar b'saħħita dik f'ħafna pajizi, milli li xuta għax ma jużawġ, għax ma jafux bil-kontraċettivi, etc. Imma ħafna drabi. Ija iktar ixu ġvi.
Il-soċjo, il-soċjo ekonomi, il-background soċjo ekonomiku huwa ħafna iktar b'saħħtu mhm. milli il-fatt li jiġifieri l-policies għandhom jimxu lem jekk inti ma tridx li jkun hawn teenage pregnancy li trid tagħmel huwa li toffri opportunitajiet aħjar li tfajliet u li żgħażagħ. Opportunitajiet ta' karrieri, opportunitajiet ta' edukazzjoni, opportunitajiet ta' xogħol biex huma ma jarawx li ssirhom hija l-alternative vocation li huwa l-unika eh, triq f'ħajjithom li ħajtihom meaning. Aha, għart, fimta, fimta, fimta. Dik hija. Ġviri.
Però mbagħad kien hemm dawk li ma kienx ippjanata u li kien accident u emme u għandek dawk. U xinu ratio bej u xinu dawk tan-nofs? Dawk li huma Ifhimni, ma rridx noħroġ tqila, ma s-sala ġiet ġiet u hekk dak it-tip ikun um, positive ambivalence ngħidulu. Jien hekk kont, eh, ġifieri, fanni li jena. Eh, ġifieri eh, jiena meta kelli meta ħriġt tqila ma kienx minn da, oh, xorali ħriġt tqila. Qed taħħa jkolli baby. Minkejja li ma konċet fittex li kollok biex. Għalik għalik għet esperienza. Ma konċet infittex, imma kienet ek. Dak li għidulu positive ambivalence, għet tifem. Allora kien, għax un bat trittara. Ma jkunux.
In-nurturins tal-gers, mela inti ta' baby ta' sitxur it-tija pupa. Sewa. Un bat it-tija l-prem, un bat tejdla beddillu l-ħarqa tiħil botila. Ah. Mela inti minn mindu tkun baby, għet prepara għal dar wall. Eh, allura, mux ovvja, ġifiri xaġa naturali li inti pal meta boys jidu oh, il-BMW, l-istess, u ġifiri, eh, hemm dik ċertu xaħġa dana li inti tkun trid ikollok. Imma taħseb li hemm eh, proklivitajiet bioloġiċi iva, marbuta għalik dik is-sejħa hemmhekk qiegħda. Għax inti bioloġikament, inti aħna l-adolescenza mhux issa krejajnija Jiġifieri di fl-aħħar mill-aħħar fis-sittinijiet, fil-ħamsinijiet, jiena n-nanna tiegħi ta' ħmistax-il sena kellha l-ewwel baby u baqgħet imbagħad ikollha tfal. Normali kienet kienu jiżżewġu. Jiġifieri ovvjament l-adoloxxenza, il-dik tal-adoloxxenza żdiedet l-età. Meta bdejna iktar navvanzaw b'mod ġifiri jenaf li jkollok il-karriera li tkompli tistudja, allura biologi, imma l-bioloġija mekeda. U għavolja ta' 13-14 dom zarta, imma ta' 16 u 17 hija fizikament your prime. Huwa early 20s biex ikollok it-tfal vera. Eh, ġifiri kollok ħafna iktar diffikultajiet biex ikollok anka biex tinqabat over 35 per eżempju. U xin ratio bej. Ehm, Memx, ma nafux. Li tfajlet li jishtiq u eh, eh, le, ma nafux. Għaw Malta zgur ma nafux, għalix l-unika riċerka li saret kienet kwalitattiva tijaj, ġifiri ma nix b'mod dan. U ehm, jiena kienu dawk li kienu minn dak il-grupp kienu jisom ħamsa minn dawk li tkellimt fuqhom li kelli 15 li tkellimt fuq dili xu magħhom għax mhux kollha tħalt fl-istess dak magħhom. Kelli ħamsa li pjanawa b'mod attiv. Ġifieri di kienet kull xar tibki kif jiġi għal period. Hekk dak it-tip. U tieħu l-vitamini. Biex ġifiri ek. Biex tkun iktar fertili.
Bil-preparamenti, il-folic acid, biex tkun id-dġa u ma tixrobx u ma tpejjibx ek dak it-ti. Umbat kien hemm min. Kien hemm ħamsa qishom hekk u hija jiġri li jrid daw kan katara anka wkoll li ikunu pereżempju f'relazzjoni stabbli. Ma tal jiġri fi li jrid, daw ikunu dik il-kategorija hija jiġri li jrid qabel ma kienu jafu li kienu tqal. Mhm, mhm. Ġiri anka waqt li ma kienu tqal, kienu għadu jisa naraw. Issa jena kellimtom wara li kienu tqal, allura mm. mbat il-memorja ma tistax tgħid. Imma huma kienu jgħidu. Ġifieri mm, huma kienu jgħidu li kienu dak iż-żmien meta ħasbu fuqha kienu jgħidu U hija fil nista' nafdah, imma mhm. dik kienet raġuni, eh, ġifieri kienu dej huma jassessjaw jekk dali qiegħda miegħu u x'bniedem li fl-aħħar mill-aħħar ħajħallini lampa stampa jew nista' nafdah li jekk jiġri xi ħaġa ħajkun miegħi. Kien jagħmlu waħda l-assessment. Mhux kulħadd bl-istess mod imma kien hemm min kien jagħmlu. Hmm. Ġifier kien hemm waħda partikolari qalt li mal-boyfriend li kelli qabel dejjem ġeltu jilbes kondom ma dan ma kontx nagħti każ. U eh, taħseb li hemm bżonn li tiġi indirizzata dil biċċa xogħol ta' teenage pregnancies u Malta. Eħe, u bħafna bħafna modi differenti imma. Ġifieri. Ġi eh, hemm bżonn ta' inqas teenage pregnancies. Le, jiena ma ngħidx hemm bżonn għax jiena waħda mill-iktar dik waħda mill-dan tiegħi hija li fl-aħħar mill-aħħar għandhom għandhom jimmeritaw ir-rispett. li huma li huma ommijiet u jekk riedu jkunu ommijiet sakemm hija vera l-għażla tagħhom u ehm, u ħafna minnhom qed ngħidlek dejar literalment traditional mothers ngħidilhom jien, ġifieri daw hmm. vera. Ovvjament ma saqsejtek xekk għandix nirrispettahom jew les biex Le, ma narajx ma narax ixu li eh, it's a given. U le, in this podcast it's a given. Ehm, imma mhijiex ixu ta' Mhijiex issue, ma naħsibx li għandna għal dawk ngħidulhom le, nippruvaw inwaqqfuhom jew nippruvaw imma nkunu ċerti li nikkrejaw kif qed ngħidlek, jiġifieri naħseb għandna nikkrejaw we make sure li naddress li fl-aħħar mill-aħħar eh, l-adoloxxenza għandha tkun l-opportunitajiet tal-adoloxxenza Eh, M'għandhomx ikunu skont inti li ma klassi soċjali tkun ġej minnhom, jew skont kemm kemm eh, il-familja għandha jkunu over opportunitajiet indaqs li mhumiex. Hmm. Ġifieri aħna nafu minn huma tfajlit eh, eh, mhux it-tfajlit biss anke l-ġuvintur, iż-żgħażagħ li huma early school leavers milli hmm. ma klassi soċjali ġejja. Ġifieri hemm ħafna issues li rridu naħdmu b'mod wiesa. Biex vera tkun jekk hija għażla hija għażla. Imma għandek ehm, mhux sew li minn Huwa middle class, għandu l-opportunitajiet kollha tal-edukazzjoni u dawk qed ngħidilhom din hija l-unika alternattiva għalik. Però mbagħad hemm ovvjament ħafna iktar komplessitajiet u hemm ħafna hemm ħafna iktar sapport li għandhom bżonn hemm bżonn ħafna iktar sapport għal daw it-tfajliet, ġifiri, u sapport, sapport soċjali, ġifiri sapport ta' housing, sapport anka finanzjarju, sapport biex ikomplu jistudjaw, jekk iridu jistudjaw, mhux inġeluhom bil-fors għax inkella naqtalek iċ-ċekk, ma toġobnix dik jien li tinċentivhom, imma met bil-pass Kif qed inċentivhom biex bil-pass tagħhom.
Ħafna drabi jagħmluha b'mod naturali, eh, li huma jibdew jgħidu jiena rrid ħajja ħjara għat-tarbija tiegħi milli kelli jien. Mm U jibdew jħarsu u jew jgħidlek jiena kont intija bis-siq l-iskola, missa kemm illi li għandi eh, il-baby, aħjar naħseb għax isert naħseb għalija, qed naħseb għalih, u aħjar nibda nerġa' nistudja xi daqs xejn u jew nagħmel xi kors pereżempju biex navvanza u di tara ħafna eh di change, di trasformazzjoni. So, so jiena jisnu ħriġt tipoloġiji differenti. So you have dawk li huma tradizzjonali, dawk li huma empowered, by motherhood, li hekk idawru ħajjithom għall-aħjar u jgħidlek jien kont inħarbat kull ma u nieħu drogi u mur ma u issa rabbejt l-għaqal. Dawk li ħossuhom saved by mm. motherhood, speċjalment dawk li kellhom chaotic childhood, u mbagħad dawk li huma soldiering through motherhood, ġifieri daw li vera jkunu qegħdin f'ċirkustanzi diffiċli u jibqaw ibatu, they cannot, kifet inti, eh, ma jkunux ġili jistaw jaċċettaw eh, is-sitwazzjoni u għal l-iktar grupp vulnerabli, ovvjament. Jow, inkella jkunu ok, u daw daw mux daw it-tipologiji. Daw it-tipologiji. Daw it-tipologiji u ma fluidi. Ġifiri, mux għanajt, eh. inti ġodik il-kaxxa, inti ġodik il-kaxxa. Tista' l-lum bdejt eh, soldiering u għada, mela, tafxie salvatni di. Eżat, u bil-kontra, ġifiri, der fluid, der just, eh, hija just mod kif nistaw naħsbu biex naraw li mhix ġast omoġenja s-sitwazzjoni, li għandek ħafna ħafna tipi u ħafna sfumaturi fiha.